hello maxaka endla to ku hambanahambana ni khensa swinene ka mi joni kankana loko ni ri kani vito ra mina hi mina mandla le gereke ni ri kani loko maxava ni khensa swinene ka mi joni haleno um when you think the name is the post what comes to mind hmm. me is postponement right ta bifiwa la okay jokes aside ku na tikhonokhoro laha handle so hi le ku tshameni ka ka ti-indoors hi sanitizer hi va quarantine mara mara hi kuma news ta ku mr post u postpone e album eish album leyi ngi te ta huma hi good friday kumbexani march yi postponiwile until further notice leswi hi nga swi vona a va nyikangi xivangelo xa ku hikwalaho ka yini album yi postponiwa leswi a swi ndle ku vanhu vo tala va sungula ku hleketelela ku ku nga va ku ri ncini lexi xi nga endla ku album yi postponiwa xo sungula veteri swi vula ku album a yi se za yi hela a vo yi hembela album a yi nga ta huma anyway e vanhu vo tala swilo leswi vanhu va nga swi vula laha handle xa vumbirhi van'wani veteri um a swi nga ta va swi ri necessary ku album yi huma hi mhaka ya tikhorokhoro eh mhaka ya corona swi endla ku veri veri album yi nga humi hikwalaho ka corona i vanhu van'wani va kha va swi hleketelela a hi leswi swi nga vuriwa hi ti-officials leti nga kusuhi na mister post hi leswi vanhu vo tala va nga ku swi hleketeleleni ku a swi nga ta make sense ku ri album ya mr post yo huma ku ri na xinghunghumani ku ri na xifula ku ri na xi lexi xi nga ku lwisiweni emisaveni hinkwayo ku nga khorokhoro xivangelo xin'wana xa vunharhu lexi vanhu va nga xi vula hi lexa xa ku um ti-album a ti ta xavisiwa kwini se minhlama ni ku hawu kasi ku humelela yini laha handle va ka hina mina ve ni hleketa ku Is this not a missed opportunity by Mr Post ku va a capitalizer ka online streaming na? A Mr Post a nga luzangi chance ya ku a kuma mm, ti what call it ti-downloads ka ti-online streaming to fana na va itunes spotify deezer google play you name them na ha ku heta ku vulavula hi swona sweswaku ri nkarhi wa ti-cd wu herini because va ka hina i 2020 na kasi loko brajo va yimbela nghoma leyi ya ku hoza 2020 a va nga vuli swona ku ri i lembe leri taku na swilo swa kahle swintshwa swa manguva lawa i mean online streaming i swilo swa manguva lavawa ende keni loko ku ri ke ni tinqambi ta xitsonga a ti lava ku ta tirhisa online streaming is their waste and is their loss is their loss because ku na vanhu vo tala ngopfu lava langutaka music wa xitsonga kumbe vanhu lava landzelaka music wa xitsonga mara va nga ri va va nga ri vatsonga ku na vanhu vo tala ngopfu lava landzelaka music wa xitsonga mara va nga ri swidakwa mi kuma ku ku na vanhu vo tala ngopfu lava landzelaka music wa xitsonga mara a va tshami thembiso kumbe alexander kumbexana a va tshami ka malamulelo kumbe giyani hi ri yini hi vanhu lavaya because mina i know there are a lot of people that are following xitsonga music for example a limpopo i nge ni byeli mina ku loko wena i ri pulukwane a town i tlanga music wa xitsonga wena u nge swi twisisi ku music wa njhani luwa i nge ni byeli mina ku loko wena i ri aliphala aliphalale kumbe i ri tsanini kumbe i ri um ka malamulele kumbexana a venda thondo kumbexana yi ri ka mujaji i nge ni byeli mina ku ri vanhu vo tala laha a va yingiseli music wa xitsonga ka music wa tradition lowu nga kona alimpopo music wa xitsonga hi wona wu nga henhla ka ka ka ka ka listenership kumbexana hi wona wu landzeleriwaka ngopfu kumbexana ni correcteni laha hansi ene vanhu lava hakanyingi a va fikeleriwi because ti-artist ta hina ti ti byele ku tona ti fane ti ti landzelerisa ngopfu mhaka ya ti-cd ti ti-compact disc ti-cd to fana na letiwa yo leyi ya ya brajole 2020 tikambi ta hina ti ti landzelerisa ngopfu mhaka ya ti-cd leswaku a ni swi twisisi kasi kasi kasi hi va ka hina mara a hi cinceni a hi a hi cincenyana na mina ni la ni kombela ku hi cinca no kombela. because va tele ngopfu vanhu lava va lava va navelaka ku landzelela music wa xitsonga hikuva va va spenda mali ya vona mara a va nyikiwi chance hi ku for example loko ko huma album sweswo va ku eh, album ya legere ya huma i ta twa ku okay loko ri tshembisa fonela nambara leyi loko i ri ka i ri i ri a soweto fonela nambara leyi loko ri ka malamulele giyani um bush bush park ridge a swi talangi va va va yi vitana ni nga ni nga ni hemba loko swi heleli kwalano leswaku va music wa xitsonga ku xavisela vanhu va le thembisa soweto giyani malamulele ntsena mara vanhu lavan'wana makete lowu nga kona wu landzelelaka music wa xitsonga a va voni hi va ka hina let's take opportunity hikuva hi teka advantage ya this situation ya ku va vanhu va ri ti-indoors people are quarantined va tshame ndlu atindlwini vanhu sweswi i nkarhi wa kahle ku ri hi capitaliza ka online streaming hi ku mi swi voneni ka ka ka house music for example the past week a ku trenda yini a ku trenda ti-online party quarantine quarantine online party if you can call it like that vanhu a va endla mali hikuva va endla music online because that's what the market is i said it in my previous video ku ri mali le online makete wu le online vanhu vo tala swihlangi swo tala vanhu vo tala va tirhisa tiselulafoni um loko vulavula hi mhaka ku va music wu xaviseriwa vanhu va le thembisa ntsena kumbexana alexander kumbexana a soweto kumbexana ka malamulele kumbe giyani i ku mi ta swi vona ku M- maybe reason leyi yin'wana yi nga nyikiwa ya ku um a va ta xavisa kwini ti-cd wa swi twisisa hikuva vona va felela ku ku fanele ku va na cd launch or something like that or ku ku- ku feleriwa ku um ku fanele ku va ti- ti-cd ti xaviseriwa so like this Ham- hi va ka hina vanhu vo tala lava xavaka ti-cd ni nga nyika xikombiso hi dr eh, eh, thomas chauke vanhu vo tala va xavaka music wa dr thomas chauke a hi vanhu lava fambaka tigigi a va fambi tithavheni a va tshami thembisa kumbexana a va tshami sowethu i vanhu lava va va landzelelaka music wa vona so va, they make an effort ku va va wu xava va kuma va spenda mali ya vona why can't xitsonga artist force these people

So why are stronger artists not capitalizing on this market, guys? what a missed opportunity. This was a missed opportunity. Maybe Mr. Post could have just said, you know what, with the Korokoro situation, I'm doing a quarantine album. loko khorokhoro situation yi humela yi hela hi ta endla ku tikhopi ti kumeka vanhu va tikuma lava nga ta tikuma kona mara online a swi kona swa ku he hi lava ku ku va na vanhu va hundred ntsene loko vo hundza hundred se mi mi mi hundzise mpimo wa wa wa wa leswi president va nga kombela swona hayi va ka hina mr post lost an opportunity to capitalize on online streaming because sweswiwani mhaka ya ya ya piracy leyi ni nga tshama ni vulavula yona laha as well a yi ta va yi papaletekini hi ndlela ya ku vanhu a va ta boheka ku va ze va ya streama kumbexana va pfula ti-account i na switori swilo leswi ya phela risimu five rand kumbe six rand online actually ku, ku downloada risimu online is cheaper than downloading it on, on whatsapp or, or converting it via youtube uh, um, uh, services like what many people are doing because loko album yi huma sweswiwani va ku cd leyi compact disc va compact disc yi humini leyiwani la ni khome mani khome collen sambo laha wilson ne va ku hi leyi eh, collen sambo u humese album ya wilson hi leyi loko ze yi huma laha xin'we xi ta fika xi yi teka xi ku yi ini xi chela xi kopa ivi ya kwini ya ka ti-whatsapp yi fika yi downloadiwa kona that's where piracy is happening right now so by streaming your music online you are mi papalata leswiya loko mi teka music wa n'wina mi hoxa ka ka google play iTunes all these these platforms mi papalata pirates va ka hina ti-platform leti a ti endleriwe n'wehe mani okay exi a ni swi tivi kumbe ni nga ni hoxisa n'wina ni kombe mi byela hansi ku mi swi hlekisa ku yini suppose ni te decision ya kahle na ku a postpone album ya yena ku yi nga humi hikwalaho ka swiyimo leswi nga kona swa rihanyo la tikweni na because loko ku ri ke ni impela ku yimeriwa ku vanhu va feni va va va hlangana ku tala ku ku kumphamphampha a palms ku kumphamphampha a a ka ka nkovani ku kumphamphampha le a two by two ah guys come on man come on swi nga humelela sweswo mara album yi humile vanhu va yi twini online sweswi va ta tshama va ndla yini vanhu sweswiwa online a va ta hungasa hi music lowa sweswiwani va tshama va ku hwihi vanhu sweswo ku ku hwi ku ku tyo wei himpela hi ta khoma hi xitirese sweswiwani hikuva ku na music lowu nga ta huma hi va ku veveve hi chava ku va hi nge to hi ta xavisa kwini ti-cd tirhisani online this was the right opportunity to capitalize ku preventa ku vanhu va nga kopi music va hoxa ka ti-whatsapp okay va kana a ni swi tivi kumbe mina mi swi hlekisa ku yini mara mina ni twa swi ni vava ku why mr post a nga tekangi this opportunity ku a tirhisa online streaming this was the perfect time swa ku this is the thing loko ku tshuma ku na disruption aka swilo swo hambanahambana ku nga ku ri ka makete kumbe ka swilo swo hambanahambana evuton'wini ku tala ku va na ti-new innovations ende ke ni leyi innovation ya ku va munhu a concentrate ka online streaming was gonna work because people are forced to be indoors meaning va ta hungasa hi yini a va ta hungasa hi album sweswiwa a ku ya hungasa hi album hi mr post mi swi vona ku humeleni henisi also release an album we release an album a hi mhaka ku ku na khorokhoro a nga ni tlangi ku ri ha hehehe ni chava ku vanhu va nge cini hi yona va ta cina va ri ndlwini va ta cina va ri ndlwini online dancing quarantine dancing ti a yi ta humelela leyi khe hi quarantine a hi khe hi cina hi ri ndlwini no

mi nga solasola mi nga ni byela leswi n'wi mi hleketaka swona mara mina ni twi nga ri mi the post i lose i lose chance i lose the opportunity ya ku va tirhisa ti-online streaming to promote his music to make money through his music i know kuri he said ah ni dyi music mara guys come on let's be honest he does want to make money through music and this was the time this was the right time okay nkhezile eke swi tora swi lenyora i'm thirsty ni twa torra ku huma hi qoqotho salut